Rabbii keenya ibaadaadhaan isa qofa gabbaruu, isa qofa kajeeluu, isa qofarratti irkatu, if isa qofa sodaatu, isa qofa abdatu, isa qofa kadhatu, isa qofa gabbaruu waan jedhu. Amantii Islaamaa jechuun Allaha tokkicha gabbaruu jechuudha. Bara namni waa gabbaru duniyaa tanarra guutuu bara. Warri waan biroo gabbaruuf guutuu, wanni gabbaranis tuulaa beeki. Macbuudan bilbaaxil, wanni dharaan gabbaramu. Beeyladarraa kaasi ilaa jaldeessatti, ilaa hantuutatti wanni hin gabbaramin hin jirtu beeki. Isin bar dubbiin isinitti qirimaa bar. Dubbiin isinitti qirimaan jee. Hantuuta fi jaldeessillee gabbaramaa jira bar duniyaa tanarratti. Namni waan ofii tolfate, suuraa tolfatee, footoo tolfatee, Uumama Rabbii kana gaara, laggeen, muka gurguddaa, tulluu, gooroo, dhaga tuulii. Hin beektanii isin? Dhaga tuulii hundi bar gabbaramaatoo jira. Ani anaa xiqqaa irreessa bakka muka irree bakka gooroo takka baala irra cabsinee bira dabarra. Baala kana nuti abbaan keenya godhumaaf goone bakki sun odoo baala irra afnu odoo baala irra afnu akkana ol ka'etu. Namni irraa harus hin jiru beeku irruma buusan malee. maali balaan kun maaliif waan san buufne ani hin beeku laakiin abboota godhu garree buufne wanni sun karaa gurguddara jirti hogga magaalaa faa deeman karaa akkasii jirti maal jechuun magaalaa irraa tana magaalaa milkii nuu haa godhu jennee baala jiidhaa irra buufnee bira dabarree hin maal jechuun wanni sun kana dubbii birootii beek garaa jalaa waan birootii wanni kun beek ammasii galee adeega guddaa kitaaba karee beeke duraan ammoo irra darbaatu bira dabarre Matii galee dhagaa tokko karaa guddaa tokkorra turee dhagaa kana namni karaa deemu hundi dhadhaa dibee dabra biyya takkatti dhadha diban dhadhaa fidattee dhuftu dhagaa kana dibdee bira dabarte barasaan xixiqqoon tun dhuftee tuutti tuni dhagaa kana dhiisuu didde jedhanii faltii loonii fuudhanii diban tun yoo afaanin hin dibinaa jee namni isa dhiisu hin jiru Faltii dibee biraa deeme. Ummanni dhufan ammas. Hoggaa dhufan dhagaan faltii dibamee jira. Akkanuman laalanii ah ani haa badu. Waan dibu dhabee waan looniti jee faltuma dibee bira dabre jaanii jedhe. Shoofulaan namni akka duudhaa dhadhaa dhabee ani haa badu. Waan looniti silaa jee faltumatti dibee dabre jaanii jedhe. Shoofula dubbii hamaa bee akkasi bareechan. Waan kolkolee namni Ka'baa Rabbii jala dhaabbatee labbeeyka Allaahumma labbeeyka jee kolkoleen hin deddeemu. Kolkolee ni beeytami? Kolkolee ganne duraanuu ganne gandattuu kolkoloo kolkolee waan jalan galtu dha. Mazii galee labbeeyka Allaahumma labbeeyka afaan jenneen afaan Rabbi jalaa owwaanne.

Kana irra deddeebinee irra deddeebinee qara'an. Biyyarraa eega baane qara'aa jirra. Amma guyyaa saddeetii hoggaa hajjii hidhanne labbeeykaa eegalle ammas. Irbuu gaafa hoggaa namni muslimaa tokko labbeeykaa tana je'e dhagaan, muyni,

irbuu tana haareyoomsine itti deddeebi'ee owwaadhe yaa rabbi itti deddeebi'ee owwaadhe shariikni tokkollee siif hin jiru ragaatii irra deebi'ee haareyoomse kafaaruu haga godhate si qofa ka galata nu biraa qabus si qofa masi galee abbaan galataa eenyu abbaan kennaadha ruuhii teenyarraa kaasee jiru jireenya keenya wamaa bikum min ni'matin

isin beeytaniitiimi laakiin khabiirri waan kana jallise sheeyni waan kana jallise yoo jiraate isumaa itti gaafatamuu ta'a isumaa itti gaafatamaa beek ka hamdinooti deeban eenyu allah ka ka abbaan godhii eenyu ka galatoonfamuu qabu hoo asara wahii tokko jira asara jechuun waan hedduu hadiisa illee ta'in ta'a ammoo hogga haasawan ajaa'ibaa wanni naa fi insii jin- naa fi insii fi jinnii tana jidduu jiru waanuma nama ajaa'ibsiisuu jee jaan rabbiin keenya mee dubbisni akka jedhu dhaggeeffadhu naa fi insii jidduu wanni jiru waanuma ajaa'ibaatii jee ka'uumu ana ka gabbaramu ka birootii jee mee dubbisni akka jedhu laaleeti Ka uumu ana, ka gabbaramu ka birooti. Makhluuqa gabbaran biyyi guutuu duniyaa tan. Kan sii galee silaa kamtu gabbaruu haqa godhata? Isa uume silaa. Ka uumu ana, ka gabbaramu ka birooti. Ka kennu ana, ka galatoonfamu immoo ka birooti. Kan Rabbii jee beeki dubbiin tun dubbii ni mi'ooytillee beeki haqiiqan akkasumaa beeki. Ka kennu ana, ha galatoonfamu immoo ha birooti. Kheyriin tiyya na biraa isaanitti gad buuti, isaan biraa immoo sharriin natti ol baya. Mee dubbii tana laal. Fayyaan, nageenyi, ilmaan, qabeenyi kennaa eenyuti? Ana biraa kheyrii itti gad bu'a, isaan biraa immoo sharriitu natti ol koraa jedhe. Ani tolatti ooletiin Akka isaan na jaalatan barbaada, isaan ammoo sharrii dalaganii akka ani isaan jibbu barbaadanii jee jee duuba. Nama na ajaa'ibsiisu. Dubbii ajaa'ibaati beek. Hadiisa jettee hin fudhatini dubbuma ajaa'ibaati jii fudhadhu. Kana haarayoomsin. Allaha tokkicha gabbar. Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah Ummanni Islaamaa Allaha tokkicha gabbara. Wanni waan biroo adda wajji adda nu godhuu takkitii tanaa beena. Allaha tokkicha gabbara ummanni. Kana hajjii kanatti labbeeykaa tan eega biyyarraa kaan. Labbeeykaan tana jenna. Gaafa duraa arabni labbeeykaa tana numa jedhanii bee. Gaafa nabiin hin dhufin hajjiin harkaa babbaddee harjiin gaafa nabi Ibraahim sun harkaa goggolom'attee labbeeykaa fi wanni takka takka harkatti hafte wanni akka xawaafaa wanni takka takka harkatti hafte akkaataa hedduu harkaa bade labbeeykaa isaanii sii muume labbeeyk allaahumma labbeeyk labbeeyk laa shariika lak illaa shariikan huwa lak tamlikuhu wamaa malak Of eessaa fidanii labbeeka shariika hin qabdu. Shariika tokko malee tokkicha sanii fi waan isa jala jiru. Miskiina ammas gala shuf miskiina la tokkicha qabda tokkicha sanii fi waan isa jala jiru. San malee shariika biroo hin qabdu jedhanii tokkicha sana immoo ni qabda eessaa fidan tokkicha sana. Amriin kanarraa hogga baate baaburri hogga hadiidarraa bahe akkana jechuudha.

qullaa akka dhalatetti miskiinni hajjii baadiyyaa dhufu qulla xawaafa dhiirtiinis dubartiinis dubbii hamaa beek dubbii hamaa beek maaliif akkana godhanni beeyta huccuu uffata diliitti dalaynee mana rabbiin xawaafnu uffanni keenya kun uffata diliitti dalagaa turre isaan mana rabbiin xawaafnu jedhanii kashiif Masii galee Qureeshiin warri asii warri ziyaaramu warri saakina jedhanii saakina ni beektani warra naannawa wanniidha bakka namni itti yaa'u tana naannawa sii jiraatu warra eh, naannoo muriida naannoo warri kuni uffata qaban isaan isaan warra rabbiiti. Namni akka kiyyaa keetii kun yaafatee tuma ta'a. Eh miskiina wallaahi. Amma sii galaa dubbii akkatti hammaatu. Nabiin keenya sirreeyse sallallaahu aleeyhi wasallam, Laa yaxuufu ba'adal yawmi bil beeyti curyaan je. Hajjii kee seente saffeeyyanii qax godhanii nutti kennan Nabiin keenya sallallaahu aleeyhi wasallam. Ma sii galee? Qax godhanii nutti kennan. Sanirra deemaa je. Wayta labbeeyka jennu maal himaa jirra? Tokkichummaa Rabbii lallabaa jirra. Hogga Ka'aban xawaafnu hoo? Xawaafni amma biyya teenyatti biyya amma isin irraa dhuftan galamsoo haramaayaa Fadis, Baale, oofi biyya adda addaa tarraa dhuftan bakki itti xawaafan ni jirti? Jirti hin amma nam tokko ka'ee yoo manuma isaatiin xawaafe saabbaa baluu yaa deeroo kaleessuma nagaa qabda har'a maaluma taate namaan hin jedhiin ni maraattee jedhamaa beeku. Yaanna maraataa jedhamta namni akkanuma ka'ee manaan xawaafu an amma bee manaan xawaafe sa sheekh sa sheekha kaleessuma fayyaan qabdu maal taate jaaban namni beek maraata taa ta'u beek tapha tapha jaamta sammas tapha laakiin hogga kaabaa bira dhufne hoo hogga amma kaabaa xawaafu maal jaama ajaja rabbiiti waliyaxawwafu bilbeeyti lacatiiq kaanee waytaa hin bubbutin abbaay qat godhii qabe kaanee waytaa kaaban xawaafu na dhaggeeffadha bakka birootti akkana goona yoo jedhan amma namni maraata siin jaahu ajaja rabbi nuti ogga kaaban xawaafnu kaabaa saniimi nuti wanni gabbaru

Allaaha mana kanaan xawaafaa nuun je'e san Nabiyyiin isaa Muhammad xawaafe san sallallaahu aleyhi wa sallam isa durallee anbiyoonni Rabbii xawaafe san xawaafaa jirra malee mana hin gabbarru nuti falya'buduu rabba haadal beyti kana towhiinni bakka kana jiru hogguma dura xawaafa eegallu Allahu akbar jennee eegal akkanuma hogganaawe akkasii bar wanni xawaafni godhameef beeyna safaa wal marwaa deemuun wanni godhameef li'iqaamati zikrillaah rabbi faarsuuf godhame faaruu rabbiitiif godhame maaliif xawaafaan hunjee faaruu rabbiitiif Maaliif beyna safaa wal marwaa deemaa je akka isa faarsinuuf. Maaliif boolla darbadhaa nuun je akka isa faarsinuuf. Boolla hogga darbinu guyyaa duraa dhagaa torba darbina. Guyyaa lamaanii dhagaa torbaa bakka sadii darbina boolla sadiitti. Bakka sadii 21. Kana wakkalaame. dhagaa torban darbu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ma'a kulli hasaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar tokko tokkoon darbani beeke dhagaa bakka takkatti ittiin dhaqani rabbii keenya hunuu adda guuradhu jedhanii ittiin dhaqanii beeke kana wakkanaaf wanni ibaada wanni siin juuf kanaafi beeke ajaja itti kennameen deemnaa beeke

torba torba bakka sadii boolla darbata gumeeqa takbiirtaa godhe maaliif ka xawaafni sun godhame wanni boolla darbatuun godhameef maali sheeyxana darbuufiimi sheeyxana daawaan jedhanii sheeyxanni gaafa nabi ibraahim ilma isaa qalee qaluutti dhiyeesse sheeyxaanni duraa fiigee achiin boolla seenee jan ka waswaasuutti dhufe san darbanii jedhanii bara amma namni sheeyxana dha'uu barbaade Itoophiyumatti hin dha'u maal godhaa asirra? Sheeyxaanni amma makka irra jira moo Itoophiyaa irra jira? Akkuma rabbiitti baaraa beeku. Sheeyxaanni biyya biroo irra jira moo biyya makkaa irra jira? Yoo sheeyxaana quu barbaaddan maaltu as dhufuu barbaachisa? Yoo numa garte, yoo numa argatte, dhabasii galaa. Yoo dachuma quudha dhagaa guurattee tuula ganda keenya irra jira kun. Amasi gale sheyxaana dha'uu jecha namni maallaqa dila kana baasee as dhufa. Shuf akli akli kun amma khuraafaata jedhaniin waan lootee hajjii keessa seente. Mirqaanee adurreen jaalala keessa ilmoo nyaattee jedhanii beeka. Dhugaa faaruun jabaattee faaruu akkaataan bareechuun jajjabaattee mimmiidheessinee mimmiidheessinee akkasii Asii galee wanni boolla darbannuuf maali gabaabduutti ammumaa wani iyyaa tolcha zikrii rabbiitiif. Wanni xawaafnuuf maali zikrii rabbiitiif. Wanni beeyna saba wal marwaa deemnuuf maali rabbi faarsuuf. Dhumate kala. Daliilli ragaan isa kana tawxiida xawaafni keenyas akkasi. Umar bin Khaxxaab Hajarul Aswad kana dhungate jedha. Dhagaa kana dhungate. Nama hedduutu jira kaa baadiyyarraa dhufee hajjuu fi hajjiin bar nama hedduu waliif fiddii bee. Nama hedduu waliif fiddi. Bakka san dhaabbatee gadaa mootummaa isaa dhagaa jeen jedhu. Dhaga'i dhagaa jee gurraacha taa'u. Masii galee a'lamu annaka hajar. An akka gaariitti beeka akka ati dhagaa taate jedhe.

isaan jala deemuuf si dhungadhe nama sii galee waan isaan hojjetan hojjetuuf si dhungadhe malee ani si beeka akka ati taate dhagaa gurraacha taate abadan si dhungadhe shuufi laqii daabi nama sii galee ajaja guutu jira nuti amma ibaadan teenya ajaja guunna namni biyya birollee dhagaa dhungatullee ni jiraafee dachii rabbii tana keessa tuula namni kanuma kanaame ka gidaara ufii ijaare maskootaa fi hulaa dhungatu numa hin jiru tuulaa bee miskiina hulaa ofii itti kaaye amma si galee hulaa ofii tolchisiise dhagaan asii dhunganne kunii fi achi gidaara dhungatan sun hundo walitti tokko keessanii isinis hogga dhayxan achi dhaguma dhungattanii maal gootanii asin nu dhoorkitanii yoo jee nam tokko akkasii beeka dubbiin numa kaatii beeka nuti har'a wayita mana kanaan xawaaftu duniyaa tana gubbaa bakkii itti xawaafan takkallee nun jirtu mana kana maleetu duniyaa tanarra bakkitti xawaafan rabbi gabbaran eessa jirti makka qofa madiinallee jirtu bara Makki madiinaa ni jirti amma isin madiina xawaaftanii madiina isin jirtu beek biyya teenya isin jirtu wanni madiinaa jirre akkami biyya teenya jiraatti uta amma isin galee xawaafni duniyaa tanarraa bakki xawaafan rabbi gabbaran eessa jirti mana tokkicha kana beeytan waliyaxawwafu bilbeeyti latiik ajaja rabbii guutuuf mana kana xawaafne nuti nuti rabbii mana kana abbaa rabbii mana kanaa gabbarra malee mana hin gabbarru nuti hajarul aswad nabii keenya dhungateef dhunganne isaan jala deemuudha masii galee dhagaan gabbarru nuti dhagaan gabbarru jaarmayaan gabbarru uumama tokkollee hin gabbarru Allaha tokkicha gabbarra. Ibaadan teenya san. Duniyaa tanarra namni bakka hedduutti xawaafee beeku. Na jaloo dhageeffadhu. Anaa si himatu. Qabroota gurguddaa nama gurguddaa asii awwaalame jedhanii biyya duniyaa tanarra qabroota hedduu namni itti xawaafee jira. Qabroota namni waarra barbaadu fe'atee itti yaa'etu jira. amma sii galee ni jiraa beeki duniyaa rabbi ee tuula duniyaa tanat ammoo bakki xawaafni sun hundi isaa xawaafa baaxilaati xawaafni dhugaan rabbi gabbaruu xawaafni tokkichaa sii kanatu kana namni har'a na bira fuula dura jiruu fi namni ganaa hunoo sagalee tiitana dhaga'ulleen waan irraa qirqirfatu hin qabu hin qirqirfatan kana bakki xawaafa rabbi gabbaru ees kaaba Bakki itti xawaafan duniyaa tana gubbaa hin jirtu. Bakki itti sa'yii godhan hoggu torba achi fiiydee as fiiydu duniyaa tanarra ni jirti? Hin jirtu. Bakki itti boolla darbatan duniyaa tanarra ni jirti? Bakka tana malee hin jiru. Zamzamni duniyaa tanarraa makka malee bakka biroo ni jira? Bishaan tokko nami namaa qixee madan zamzama kana dhugaa jedhan niyyaa godhaa niyyaa wahii akkanuma zimbiloo akkanuma bishaan bishaan ah, finfinneeti fi bishaan adaamatiimi kolkoloo ammasii gala bishaan saniimi kuni bee akkanuma ga'u hin godhan waa niyyatan ammasii gala waa bareedduu niyyattee dhuyda bishaan kana ilmi iimaana wa niyyaa wayiitiin dhugan innahu maal jedhan xa'aamu xuumin wa shifaa'u sukmin jedhaniin nama nyaateef nyaata nama niyyateef nyaata jedhan namni tokko baatii lama as taa'ee baatii takkaa ol as taa'ee abuu zarri jedhaniini kaabaa tana jala taa'ee bishaan zamzam dhugee garaan na gabbatee na dacha'e je garaan kiyya kun akkana walirra gaccape je akkasii beeke sahaabaan sahaabaa beeke gifaariidha beeke warruma naannoo madiinaa kana safarri isaanii nama nyaate nama nyaata dhabeef nyaata nama dhukkubsateef dawaadha jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam dawa jani beek isaan tunu akhe wa shifaa'u suqmin jedhe Subhaanallah dhukkuba ulfaataa nama duniyarraa dhukkubsate haakimni dawaan kee hin jiru je'een nama zamzama dhugee fayye hedduu kitaabni katabe zamanuma kanaa beek zamanuma keenya kana nama hedduu barraa dhagaa fixee wanni sun Moon sagalee isin bira ni jirti? Dubartii bira maala dubartii? Ayya inshaallah. Nama zamzama kaansar dhukkubni jedhan hin jiru kaansar rabbi rabbi gurrallee isin hin dhageessin. Nama dhukkuba kanaan qabamee tas- ab- abdii muratanii zamzamaan fayyi hedduu katabamee beeki biyya kanatti. Biyya namaati. Nabiin sallallahu aleyhi wasallam dawaa dhukkubaati jee yaame. Dawaa dhukkubaati jee. Niyyadhaa dhugaa isin hundi. Niyyadhaa dhugaa. Ni fayyitan inshaallah. Fayyaan galtan inshaallah. Bishaan namni dawa jee dhugu bishaan bareedaadha kabaja bishaan ulfaata bishaan kabajamaadha jedhanii dhugan xabala xaballi ni jira dachii irratti xabal xabal xabal dachii hunda xabal xabal kolkolo masii galaa. bishaan kabajaa qabu nu biratti bishaan tokkicha kana. Bishaan kun bishaan lagaati ooyiruu obaafna itti miinyaa itti dhiina kala. Ni'imaa rabbiiti alhamdulillah. Kan hokkadiin. Waumaaf hin jaabees wayin beekaa bees. Xiqqoo hojjaanyi kun wal keessa jira qalbillee isin cabsuun barbaadu malee bishaan namni barakaarra barbaadu beeka hedduu'an. Nama Itoophiyaa qacellu beeku beeku. Nama si gala. Ee akkasii beeku. Tuulaa beeki bishaan. Bishaan tuulaadha. Bishaan namni qicee namaa kennu tuulaa beeki. Ee abshiroo. Bishaan amma zamzama dhugaa isin hangaas jirtan. Rabbi bishaan lama nuun obaasu. Amma sii galee. Ganda keessa yaanee waa bishaan hin dhuynu boodootti kolkoloo. Yoo dheebonne bishaan rabbi nuu kennee jira keenyuma san dhuynu hogga dheebonne. Masii galee. maal jetta deeroo gooroo irra yaadee waa bishaan hin dhudhuinu moo maal jetta moo ee ee ee wallaahi alhamdulillah kana kana hunoo mallattoon mallattoon tooxiida waan kanaatu dhagaa fixee na fakkaata chaarjii qaba hunni kun Chaarjii fixee yaabba. Chaarjii chaarjii fixee na fakkaata. Eh? Abshir inshallah. Amma xumurree boruuf akka chaarjiin isaa eegamtu goona. Amma hanguma jirutti dhaggeeffadhaa inshaallah. Ganaa chaarjii nuu egaa Sheekh Ibrahim Sheekh Ibrahim ni bahe. Chaarjii qajeellutti egaa inshaallah fuula dura. Hoggaa beeyna safaa wal marwaa deemnu rabbi faarsin. Hoggaa kaaban xawaaf rabbi faarsin. Hoggaa boolla darbannu rabbi faarsin. Hoggaa arafa dhaabbannu rabbi faarsin. Dirreen namni maqaa ibaadatiin irratti wal gahu duniyaa tanarraa arafa qofa. arafa qofa dirree irreechatii miti katabinaa si imaan akka gaarii katabe hin sodaatin dirree maqaa ibaadatiin irratti wal geenyu duniyaa tanarraa yoo jiraatte akka ummata islaamatti arafa qofa isinii gala afaan kun arafa qofa akka amantiitti hin baanaa beeku akka amantitti dirreen takka ta irratti rabbi gabbaru maqaa ibaadatiin irratti wali qabamnu dirree arafaati kana hunda tooxiida rabbiin lallabna laa ilaaha illa allah

waan biyya arabaa ta'eefi maal jettan bar zamana kana dubbii hedduu jira beek waan biyya arabaa ta'eef goone waan kana laa ajaja rabbii keenyaati diini islaamummaadha maaliif rabbiin xawaaf as godhe baga godheen jee gaaf tokko keenya hundi ka rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'aala kanaafuu hujjaaja keenya Akka gaaritti niyyaa bareedduu godha hajjii bareeddu hajjii qulqullu Alhajjul mabruuru leysa lahu jazaa'un illal jannah hajjii waa hunda irraa qulqullooytee heeraa fi seera isii guuttatte galanni jannatumaa jedhan nabiin keenya sallallahu aleyhi wasallam hajjii san